Thank you so much abagusii mwensi pi mbuya mono sana ase okera chingaki chiaino gocha iga mokwa times botambe ngobatebie nde ng'a inche kinde ase mpaka ndigie oyio manyete negete Nairobi iga iga ngarigia oyio maete Doctor Joseph Irundu mbuya mono sana mweshimiwa ase okera chingaki chiago gocha mokwa times Asante, thank you, thank you.
botambe botambe ekere ngokorigia you accept to come on board Yes. that humility is on another level tia Nyasaye agoseseni Asante, asante bro, thank you so much. Eh, omaete mbuya gosupport also

Ase okoigwa omonto agotera nabo enga kwarosirie ogotera, kwaigwa omonto nare ogotera ogotera kwao gese mpaka orase ororo ora ee orategerera naende gose abanto mbuya bagochongeria ogotera okwo but nariereiri Linda mwana inche ideology yaye na ideology eye tobwateti buna abanto tore Jubilee neyemo Neyemo. naende ekero ogotegerera ime kwaigwa ng'a ngokwana bare omwana oito kwara kwarenda oro kwa witness rende Naki bagokwana? Naki kiang'irete are thika? Mh. So far representation ase Linda Mwananchi y'abagusii yachire igoro buya sana. Yes. Is that an assurance ng'a nkonya combat ore more monyarete ase matiang'i? Eh, omanyete just to, to be honest. Eh, President teiyo

Ekero bagokwana motiangeria onyio onga agoteba ng'a omotomire. Yes, yes. You know, initially we had not talked about Fred. Well, mo- moimarende akanyora ribaga in the process ye program tochi kera omonto are goyakera eko korende na gokwania abanto bono mm, omonto Fred omonto Fred orenge arimo omoima bono kera aikeretwe agakwana eria Fred Omoika oyo nkware gochia aigete agateba, Naende mokore egasi na bamunyora. Nao onde agasoa agateba, Nainche nomokamba, nao tore abwo. Na baria ba Western bagateba, One time, nao tore abwo. Eh, so ekero yaika ase naintwe agokwanerwa, ense yakuranete sana. Mokamoonia. Powerful, Ehe. powerful. So naintwe bono that environment iga no to- we belong there as well. Okay. So Linda Mwananchi, Jubilee and Twensi Pi esabari neyemo tore. Indi mokwana gusii.

Inche as a person buna Birundu eh, I have Machogu mpaka Engori nere gwekora akane taiyo eh, then within the structure ya omo ya ya ya Jubilee tobwate ata aspirants mo moima ore omosani one sana sana eh, ngotenena are Yebo.

Yaya, oyomo has to to see die ground abatote ing'aki barengerereti. Obogambi obo bwe county nobwabo ni nabo bokabarange koboira. Yes. Recent ntwanyorete omongwana omo Monyaribari, omo MC oito etusana, naye chiguni iga are bosongo. Amang'ana ye chiguni omoeshimiwa, ng'aki toche twakora?

Ruto na na Raila bakanyora bare emesa eyemo. We didn't have a way banto baria barenge koramana oranyore nde kwarwanirio naende nere moikaransete nere mogokwanera ento ekemo. So it's it's really very very dangerous goitera amanyinga more abanto abamo. Tari bo? Yes. Particularly omonto mwarageire nere enyomba, omonto otari a criminal, omonto mwe mwe moko defer Differences tobwate no intwe buna bono titware ne Nyaribari ng'a mbwate mbwate mambia nkare goita Zaire it will be very painful I can't go that route but again you realize abanto mbaroo politically bakoeba go indicate ase abana baria bagokora nabwo ng'a ki yaya nonye tore kwerende eye tari bwamate.

Eh, ekero yamobokia iga, bono obobe ekanga twachagete 2022, we wad given him four years. Akore egasi. Akore egasi, takoreti. Bono ekero iga iga, twakwanire amatuko abere ochakire goboka. Eh, we will still say ng'a yaya nakunamete epaara, gaki omwana ominto make sure yaerire totarenda chikura because intwe, intwe gitogwoposa intwe will not see the road kwarosirie. Kare bono. But I can tell you for free four years, at least narara ake.

The same we are, we are not fight, we cannot fight Okengo is also my brother korwa ekenyoro ekemo tokorwa in fact to make it worse we come from the same the same, not only clan enyomba eyemo Aye na Okengo nyambani. yes original inche na mabiri toruete twensi Naki mocha goko- naki mocha gokora? kochiane nobare amabiria Eh, omonto oche ogote yaya kwanza aye bono aye nomomeru bono baminto bono i don't dictate ng'aki nkoba ng'aki inde moyo ngaikigwa nomogaka ominto nka ase naikire Nkagusia ara ki bakorokwa omomeru? Ee, bono, no torabu, bono omanyete esiasa eye ebwate kera omonto akoerwanera. Now Siasa. all I can tell you, Eh. eh, we come, actually for all these aspirants, ninche bweka namenyire egari, ng'a understand to our problems. Ere Okengo taramenye ekenyoro keria amanye ng'a itwe, no twao ni ritoka aria tara gianchere aria tomenyete oo intwe. So you, Zaire taramenya aria inye Nyaribare amenyete etown, taramanya ng'a ki ebinyoro ebi bire.

Takoba mojumbe are koratware ao tora test pension yaye kisanire nki nande ocha korigia ng'a eh.
Bono mweshimiwa twanyore cases of bribery in Nyaribari church zaidi orusiri 1000 bono igoikire 5000 naki tocha twa deal namang'ana aye oroche go towards 2027 gusii yaito igoro echi bribe Yaya omanyete baria tomanyete esayire it's not 5000 that is not even the the way we are doing it because orangeria abanto ishirini sarasini obake obake kabisa obore chibesa abanto nabo bagokora igo it is nogo ogo panic bono ende arusigwe ntarakore na amatuko intwe togomotebi yaya when we are Telling you, Omwana-o-minto, kora egasi, korera abanto baito egasi. We are not telling you ogende orugie chibesa, obogorie chibesa, oche kobasera. They can do that. And, and one of the things you need to do, etwakobokia okore egasi omwaka oyomo otigarete, tosigikanie ekero chikura chiaikire. Not kobogoria chibesa chiaito osere bono, abanto bana baria ore abaorganise oberoke gose na ebirongo naro oche are goteba ng'a natekire ownership y'ebirongo,

Consult, tiakorangeria abana baria obae elfu tatu ng'a rora ninche nabaa chinyinki rende omwana oyio ng'aki agochia komenya mwaka omogima agocha gokorora next year chikura. Okurire amatanga kera rituko ore oanigwe ase ande. Eye bono. It is so painful.
Babange yes, ebirongo sacco sindibo? Abana baria

Aba bakare koruga amache. Simple. Genda ari kegati eche amache aito naro. Organize amache aria abe packaged. Bogorie ebirongo bia kegati bikoira bikoira amache amatanga, chinyangi, chikanisa. That is what we need. But yo ku organize abana baito gochi gokura amatanga ng'a bata ng'a bacha bachakire gosaroka saa moja.

That is what is being mentioned nonya ne chisukuru chiaito. Gwagacha ebirasi ebimo abana bao batere nabio ebi- bi- WhatsApp kera ase banye gotera nabirobio, ebirasi bitato. Igo okorosia agaparo akamo gotarabekwa nonya ne erami igoro ero gose gwakunamire gose ebebacheti nero gwaakire kera ase nepara twarosirie aye beno, ng'ai omonto omasonga agocha korosia ekero ogocha korosia akeumbu.

a mistake. It's a mistake.
We have finished. Mm. So monto ogosoa bono buna birundu agosoa iga. Mm. Abana bari amobilized abana birongo abanyarebe abu am putting them into a circle ebesa yabo ibaganyete by August. Buna ngosoa iga nje ne birongo ngo register banyore certificate bachake gokora egasi. Nice igo. Ee, besa yabo nero ase ase ase ase ase egasi yaito okobeka. So as they get used go- go- gotomwa ase amatanga, gogotomwa, kwamanya chi kore omojumbe okarombi rundu. Igo. So um, as I organize you nkonya gokomarkinge ng'a aya naye ekero birongo, mbabeke esako ekero mochaka koragache obogima bwaino. Yes. As we wind up, Doctor Okengo Fred Matiang'i is doing his campaigns. Yes, yes.

Ase twaikire we have made a decision omonto tobwate Fred. Bono ere bamotegerere mbamotegerera intwe tomanyete tokoranete esabari eyio ekero gotoganyete. Igo. Intwe intwe we are set to the ballot. So ntokomanya ng'aki bagocha ko arrange amang'ana abo. Yes. So we are we are we are already set ko go go go we are already set. Ntobwati any other option. Tari bo? Tiga abakomong'usa batebe ng'a chibachi gotenena chikura. So the decision has been made ng'a 2027 omonto tobwate candidate obo president. Okay.
Matiang'i.
Igo. Baigwane mbaigwana intwe Matiang'i tobwate. Ase agototebi ng'a bono twaikire ng'a nao twaikire aa. Ogicha mbamotebie ng'a tari ere kobe presidential candidate. Mbamotebie. We will not accept anything. Eh? Yeah. Is the most We will qualified.
oppose all of them. Taibo?
Ee, immediately. Yeah. Is the most qualified. Nonye bono iga nonye Linda Mwananchi toturumboke gusii batebe tari Matiang'i bagosupport. Ekabao. Eh, ti- tu- tu- ti- no twaruera abwo. Abwo, abwo, abwo, abwo. So Matiang'i has to be in any calculation. Igo. Neba nase united opposition bare, neba Linda Mwananchi, neba ngusii, neba nekero arati bakorigia chikurura nabo abo machogu nonyonka. Ehe.